Salam gadyrly dostlar, mähriban watandaşlar. Sizi kanalymyzyň ýene bir wideo sanyna hoş gördük. Bu günki wideomyzda AliExpress birleşenýesinden nähili zat zakaz etmäni gysgaça öwrenip geçeris. Belki araňyzda bilmeýänler bardyr. Belki kimdir birine kömegi deger. Şonuň üçin şol hakynda wideo taýýarlamany maksat edindim. Geliň onda wideomyza girişeliň. Ilki bilen AliExpress priloženiýamyza girýäs. We şu ýerden öz islendik gerek zadymyzy gözledýän ýere basýas we ýazyp bilýäs. Mysal üçin, näme gerek bolsa, mysal üçin, geliň çehol diýip ýazyp göreliň. Çehol Samsung Samsung S20 mysal üçin. S20 Görşümiz ýaly, şu taýda birnäçe görnüşler çykdy. Ve şulardan haýsy göwnümize ýarasa, özümiz saýlap alyp bilýäs. Ýene bir şu taýda dostlar bir üns bermeli zadymyz bar. Ýöne her satyjynyň aşagynda öz ýyldyzy bolýar. Ýagny alyjylaryň goýýan osenkasy bolýar. Köpüsiniňki dört ýyldyz, köpüsiniňki üç ýyldyz. Haýsynyňky şoň haýsynyň ýyldyzy köp bolsa, derejesi köp bolsa, şondan zakaz etsek, şonuň towary hemme kişä göwnüne ýaransoň, şoň zatlary gowy çykýar we görşümiz ýaly aşakda satylan sany hem ýazylgy. Mysal üçin, birinjide, görşümiz ýaly, iki müň bir ýüz ýetmiş bäş sany zakaz bolupdyr we adamlar bäş ýyldyz goýupdyr hemmesi. Indi görşümiz ýaly, şu taýda öz otuzlar bar zakaz eden. Şular ýaly, şulara seredip zakaz edip bileris. Mysal üçin, bir aýsdyr bir tabal göwnümize ýaradymy, korzinä salýas. we şu taýdan öz göwnümize ýaran reňklerini saýlaýarys we Prodažita basýarys. Boldy. Biziň saýlan towarymyz korzinä geçdi we ýene saýlamagy dowam edip bilýäris. Ýok, eger zakaz etjek diýseňiz, bundan çykyp, şu aşakda görýän korzinä ýazgyly sahypamyza geçýäris. we şu taýdan öz belläp goýan zatlarymyzy arkaýyn zakaz edip bilýäs. Geliň mysal üçin men özüme bir towar saýlap goýdum. Ony zakaz edeliň. Şony bellikleýäs görşümiz ýaly we şu aşakdaky ýazgyly K oformlenýu diýen düwmä basýas. Bundan soň dostlar Eger siziňkide öz ýaşaýan ýeriňiziň adresi girizilmedik bolsa, adresimizi girizýäs ýa-da ony üýtgetjek bolsak, şu aşakdaky görýän Izmenit adres i sposob dostawki diýen şoňa basýas we şu taýdan nowy adres edip özümiz ýaşaýan ýerimizi ýaşaýan ýurdumyzy saýlap bilýäs. Ine görşümiz ýaly Türkmenistanam bar eken bu ýerde. Şular ýaly birinji adresimizi girdýäs, ikinji şäherimizi girdýäs. Üçünji köçämizi we jaý nomerimizi girdýäs. Ve bu dördünji indeksiýa. Indeks hem internetden gözläp Öz şäheriň mysal üçin Türkmenistan Aşgabat mysal üçin Magtymguly şaýoly 14 diýip internetden gözlesek şo taýynyň indeksini çykaryp berýär. Şo taýynyň indeksini ýazýas we bärik bolsa hökmany suratda dogry familiýamyzy adymyzy girizýäs. we bu iň aşakka bolsa öz telefon nomerini girdýäs we sahranit edip öz adresimizi ýatda sakladyp bileris. Görşümiz ýaly mende eýýäm bu adres bellenen. Geliň indi Tölege geçeliň. Görşümiz ýaly, aşakda towary diýen üç ýüz kyrk iki rubl, rossiýskiý rublda we dostawkasy besplatny mugt diýen. Geliň tölege geçeliň. Kapklatýa basýas.

Koçagazy girdýäs. Ve bu aşakdaky bolsa öz familiýamyzy, adymyzy girdýäs. Ýagny haýsy dilde ýazylan bolsa, iňlis dilde ýazylan bolsa, iňlis dilde girdýäs. Adymyzy girdik.

Eger zakaz atmen et atmen yzyna gaýtarmakçy bolsaň bolsaňyz şu aşakdaky görýän knopkamyz bar atmenit zakaz şoňa basyp atmen edip bilýäňiz. Ynha dostlar şunuň bilen şu wideony tamamlaýan. Tomaşa edeniňiz üçin minnetdar. Eger islendik soraglaryňyz bolsa aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Hoş sag boluň.